Malaýziýanyň paýtagty Kuala-Lumpur kän turistleriň gelýän ikinji şäher hasaplanýar. Şu binanyň öňünde surat çekdirýärler. Pyýada geçelgeleri ýogan bolsa, adamlar geçýär. Öý, şeýle bir alakalar çykýar öňümizden agşam ara. Alakalaryň ýurdy Kuala-Lumpur. Kuala Lumpurdan hemmelere salam dostlar, sagaman oturamysyňyz? Kuala Lumpur Malaýziýanyň paýtagty, özem Aziýadaky iň e, kän turistleriň gelýän ikinji şäheri hasaplanýar. Birinjisi Tailanddaky, Tailandyň paýtagty Bangkok şäheri, ikinjisi hem Malaýziýanyň paýtagty Kuala Lumpur. Kuala Lumpura gelmek üçin türkmenlere 3 aýlyk Mugt wiza bar, free wiza, ýagny haçan geleýin diýseň üç aýlyk mugt gelip bilýäň. Oň daşyndan Malaysian Arrival Card diýen baş urup şony registrasiýa edip şoň kartyny mailiňe pdf edip goýberýärler eken. Şony almagyň gerekli diýip ýazylgydy. Ýöne menden olar ýaly zatlary soramadylar. Aeroportada-da ýene başga ýerlerde-de soramadylar. Esasy yza gidiş biletiňi soraýarlar, biram ýaşajak ýeriň salgysyny soraýarlar, otel bron etdiňmi diýip. Malaýziýa dostlar Aziýanyň günortasynda ýerleşýän ýurtlaryň biri. Şu wagt otuz dört ýarym milliona golaý, otuz dört ýarym milliondan köpräk ýaşaýjysy bar. Paýtagty Kuala-Lumpur, häzirki meniň gezip ýören ýerimdäki ýaşaýjylaryň sany bolsa sekiz million, sekiz ýarym million töweregi adam bar diýip bilýän. Kuala-Lumpur nähili şäher? Daş-töweregimiz şeýle ullakan binalardan, zatdan gurşalan, owadan şäher, gözel şäher, arassa şäher. Şu wagt men gezip ýören. Parky myň adam Taman KLCC, ýagny KLCC Park diýýär. Garry-garry agaçlardan owadan. O ýerde ýene suwlar bar, zatlar bar. Şeýle gözel bir parkyň içinde aýlanyp ýörün. Malaýziýada ýaşaýan halkyň altmyş üç ýarym prosendi. Malaýlar, ýagny esasanam musulman malaýlar, galan on sekiz ýarym prosende golaýy hytaýlar, ýene-de ýedi prosentmi, ondan gowrak hindiler bar. Salsy şu üç etnik gruplardan bolýar. Ýurt esasan şerigatla ýöreýär, yslam dini şerigat bilen ýöreýär, ýöne beýleki ýaşaýan hytaýlara ýa-da ýaňky hindi, hinduslara zada hormat goýulmak bilen, olaryň hem dinlerini has öňde Ýan ekenler ýani her kim öz dinini dinindäki aktwitleri zatlary arkaýyn ýerine ýetirip bilýä ýa başga bir hristiýan geldimi ýurda ol hristiýan öz hristiýan dinine degişli aktwitleri ýa baýramçylykkar zatlary bu ýerde belläp bilýä ýa islendik bir dine hormat goýulýan bir ýurt ýöne esasy ýurduň malaýlar Esasy nemeleri musulman ýurdy. Bir hili sistemasy düşnüksizräk ýöne Garadýanky ýalyrak ýagdaýy bar. Daşaram ýaga erbet ýagyş ýagýar esasanam agaçlaň aşagyna geldim. Galyň galyň ullakan agaçlaryň aşaklarynda ýapraklardan düşýän suwlar hasam ullakan ullakan düşýär. Ýagyş hasam köp. Gaty ýagýan ýalak görkezýär. Malaýziýanyň başga şäherlerini, başga nokatlaryny kän bilmedim, ýöne Kuala-Lumpur ösen, ullakan ösen şäherleriň hatarynda durýar diýip biljek. Sebäbi binalar, alyş-beriş merkezleri ýa parklar şular ýaly. Adamlaryň erkin aýlanyşy, köçelerdäki satylýan zatlar ýa restoranlar, ýene-de howpsuzlyk ýagdaýlary hemmesi tarapyndan gowy ýerleriň biri. Meň gözümde iň azyndan şolar ýalyrak. Ýagyşdan gaçmak üçin şeýle bir ýere geldim. Şu wagtky aýlanýan ýerimde ýagyş az, ýaňky ýerde birazjyk ezildim, görşüňiz ýaly. Indi Malaýziýanyň ekonomikasy, ekonomikasynyň girdejisi esasan nebit-gazdan gelýär. Mundan başga-da kauçuk öndürýär ekenler bärde. has dünýäniň uly kauçuk öndürýän ýurtlaryndan biri. Ýurduň ýetmiş prosenti oba hojalyk, ýagny oba hojalygyndan hem bulara has kän ekonomikasyna girdeji gelýär. Ýene ýurduň ullakan girdejilerinden biri palm agaçlary. Palm agaçyndan öndürilýän önümler, zatlar bilen gowy girdeji alýan ekenler. Özem ýurduň köp bölegi, esasan şu ýerde görkezip bilsem görkezerin, hemme ýer diýen ýaly, Palma tokaýlyklary bilen gurşalan Garaz ýurduňam ekonomikasy geljegi şular ýala girdejiler bilen dowam etdirilýär. Bu ýerdäki malaýlaryň uly-kiçi diýmän hemmeleri iňlisçe gürleýärler. Iň bolmanda iňlisçä düşünýärler. Hatda hatlaram iňlisçe ýazylan ýa-da Öz dillerinde bolsada, malaý elipbiýsinde ýazylan, barybir ýazylan zatlarynyň ýarysy diýen ýaly iňlis sözleri. Bulam nämeden gelýär? Bir wagtlar Malaýziýa iňlisleriň sömürgesi bolanlygy üçin, ýagny iňlisler bu ýerini sömürenligi üçin iňlis diliniň täsiri bu ýerde has ýokary. Ýaşaýjylaryňam hemmesi diýen ýaly uly-kiçi iňlis diline gürleýärler ýa-da iňlis dilini düşünýärler. Dostlar, häzirem dünýädäki iň bilinýän, iň meşhur bolan Ekizler binasy. Malaýziýanyň Kuala-Lumpur şäherindäki ýerleşýän Ekizler binasy. Iki müň on dokuzynjy ýyla çenli bu bina dünýäniň iň uzyn ekizler binasy we Malaýziýadaky iň uzyn bina bolup, dünýä meşhur bir bina bolmagynyň esasy sebäbi boýy bilen bagly däl. Aşandaky alşberiş merkezi. Alşberiş merkezi hem ýaňy biraz öňinçä içinden çykaýtdyk. Şeýle. owadan, şeýle gözel, şeýle islendik zadyňy tapyp boljak alşyryş merkezlerinden birisi. Bu ýere gezmäge gelen adamlaram ýa-da turistlerem şu binanyň öňünde surat çekdirýärler. Şeýle şu binanyň öňünde surat çekdirýärler. Surat çekmek üçinem şu ýerde işläp ýören ýörite surat alýanlar bar. Olaram on bäş ringit, ýigrimi ringit, ýa owadan edip Gözeledi surat çekip berýärler ekeni. Olaryň alşy gowy, surat çekdireýin diýseň. Bahalaram ýany on bäş ringit bolanda üç ýarym dollara. Üç dollardan sähel geçýän bolýar. Ýigrimi ringit bolanda eýýäm dört ýarym, dört dollar töwerek bolýar. Şolar ýarak. Biz iki sagat duruş taýda ema welin surata düşmäge çalyşýas. Seredýän hiç adamsy bitmedi. Iki sagatdyr häli biraz azdyr entegem ýene köpelýär. Daş töwerek şeýle. Surat içmäge gelen adamlar. Ine şular ýalagam nemeler. Hello. Can I see? Nice. Thank you. All right. Ýaňky ýerliler mine hemem surat alýarlar. Aypony alýarlar özlerem telefonyna ýaman gowy edip kamerasy adam awa welin esasy telefonyna ýany bilen aparatlary bar suratlaryny gördüm kamerada görkezmäne çalyşdym soň ýygnadylar bilmedim aýyrdy kamerany açanymy halamadylar ýöne gowy surat öçürýärler hakykatdanam. Şeýle ýene öňümizde surat alýanlar zatlar hello thank you thank you. Töwerek ýana turist ýeterlik. Interam gelýärler. Köplenje musulman turistler kän. Belki köpü turist hem däldir özleridir de e, köplenç musulman turistler arap egneşikli ýa e, ýaşmakly Atly kellelerine. Hiç atly. Töwerek köçelerine seret töwerek. Nähili görýäň töwerek köçelerini? Ikende Pakistana gelen ýaly. Hindi bolup ýatyr diýýäň. Hindistana aýlanyp ýören ýaly. Ýollar palma agaçlary, agaçlyk, ýaşyllyk. Käbir jaýlaryň ana depelerine çenli agaçlar bar. Ýaňky Petronas Twin Tower we Ekizler Toweri, ol Ekizler Towerynyň gapdaljygyndaky binanyň daş-töweregi durşuna syrmaşykmy, nämemi şolar ýaly ösümlikler bilen gurşalandy ýany. Owadanmy, owadanlygyna söz ýok, gaty gowy. Malaýziýanyň şeýle iň meşhur tokaý miwelerinden biri durian. Durian reklamasy bar-da bärde, özi-ä ýok ýaly.

dadyp görmekçidim. Hytaýda iki gezek, üç gezek dadyp görüpdim, ýöne hiç hili halamadym. Dor bilen bir gezek iýjegem bolup barlap gördüm, ýöne hiç hili halamadym. Belki Malaýziýada halaryn diýip düşündim, olam elli alty ringit. Biderek bary zaýalajak bolsam, halanyma degmez. Şeýle ýol ugrunda-da kaýkaýlar bar. Kireýine alyp, e, platformlar, e, programmalaryny atlaryň üsti bilen tölegli alyp bolýandyr. Welsewid görmedim, ýöne esasy diňe kaýkaýlar şeýle köçelerde ýatyr. Gaty köp adam. Her ýerde diýen ýaly gabat gelip bolýar, ýöne welosiped Gabat ýa beýleki elektroniki baýklara, e-baýklara gabat gelmedim. Her hili ulaglar bar, esasanam motorlar we biraz kiçiräk maşynlar. Şu wagtine ýol geçelgeden geçip

Içine ak gyz eken öwrenjirak bolamasa sürüp goýberdi. Birem geçýän maşynlara üns berseňiz ters tarapdan ýöreýär. Sebäbi maşynlaryň roly ters tarapda, sag tarapda turýar. Edil bizde nähili? Çep tarapyňdan garşy tarapdaky maşynlar ele özümiz sag tarapdan gidýän bolsak bularda-da şoňa edil tersine. Şu wagt bu arkamdaky görýän binaňyzam Kuala Lumpur Toweri. Kuala Lumpur çyndanam turistik şäherdigi gönümel mälim bolýar. Olam sen nirede bolaýyna şular ýaly ýerde gez ýa başga köçelerine gez senlik ýerine gezseňem daşary ýurtlular her ýerde gezişip ýörler. Bärde ýangyn bolýan ýaly. Öy köçeň alakalarına ine motor kaktuş var. Hol günem akşam gelen günümiz musurda dökülen yerlerin gapdalyny geçip barýar şeýle bir alakalar çykýar öňümizden agşamara. Ine edil şu wagt Janly şaýat ine kameranyň öňünde. Hana ýatyr. Ýagmyr motor kak geç gitdi. Alaka çykdy welin. Alakalaň ýurdy Kuala Lumpur. Şeýle alaka eken. Ýöne bu näme men bir hilek boldum näme ýangyn. Göze bir od alyp duran zada görnenok ýöne şu wagt birlikde Standart gabat geldi. Bire ýolak alaka, oňa uýmandyk. Birem o taýda bir ýangynmy bir zada bar, bilemok. Ot alyp duran zada ýok ýöne şeýle bir güýçli tüsse çykýar daşaryk. Belki inşallah ýangyn däl bolsun, saglyk bolsun. Oho, bu o tarapda-da barmy? Ine bu jaýyk durşuna şeýle o taýda dam aýagyňam bu tarapda dam bar. Kamerada görünýärmi kaçyksa? Gazy ak ýolanda seret. Hawa hawa ýanypdyr seret gara tüsse çykýa her akmodan bärden. Saglyk gurala görsün näme de bolsa. Ullakan bilen arada bilen gatlaram kiçi bolany üçin on bäş gat zat bardyr se bir iki üç dört bäş on bäş gat daýym bardyr on bäş gatyň giňligem ýene her nemede on bäş sany jaý bardyr ýagny on bäş gatyň bir gapdalynda on bäş sany ýene-de aknolary görünýär uly ullakan bina bilemok näme boldy ýangyn çykdy ýaly saglyk Bolsun entek ýangyn söndürijiler zatlaram-a hiç sesi gelenok ýa özleri basy görnenok. Petalin köçesi diýen alys-beriş edilýän köçelerden biri. Şeýle alys-beriş, pyýada geçilýän köçe. Sumkalar normal eken ýa. Kuala Lumpur diýýär, Malaýziýa. Çagajyklara. Hä, ol neme zat? Ady ýadyma düşenok. Kuala Lumpuryň bazar bahalary hem edil gaty gymmat däl, ýaly Hytaý bilen Hytaý bilen deňeşdirseň, ýany bazar bahalary deňeçeräk bardyr. Koreýa bilen ýöne deňeşdirip bolmaz, Koreýa iň gymmady häzirlikçe. Hytaýdaky aljak zatlaryňy Ştadyda şo wahadan şolar ýaly nemelerle alyp bolýa. Palestin urşunyň başlamagy bilenem bärde hele Palestin üçin protestalar zatlar edilip surat zat paýlaşypdyrlar. Kuala Lumpurdaky edilen protestalaryň ýadygärlik suratlary zatlaryny ýörite Palestina üçin şu ýerde asypdyrlar çekipdirler ýagny ýazypdyrlar Free Palestina zat diýip Save Palestina şolar ýaly sözler bilen Palestina goldaw berýärler hatda köçelerde görseňiz awtobuslaryň we atlaryň daşynda suratlary zady Palestinaň baýdagy çekilen. Ýene daşynda Free Palestina zat diýip ýazylan ýene. Köçelerde, beýleki ýerlerde, her ýerde diwarlarda, jaýlaryň diýip daşynda zadynda-da ýene görmek bolýar ýaňky ýalyrak. Palestina doly goldaw berýärler. Häzir hem Central Markete geldik. Şeýle naharhanalary. Emma tagam tapyp bilemzok şu an iýmek üçin.

Çiçek kamanna. Yok.
Çay soralım. Kisiran alan balık balı. Bula mine men şäherdäki iň gowy görýän zatlarymdan biri şäheri şeýle şekillendirip, suratda çekip dadyp bezeseler. Men muny odan görýän. Buralar pis. Aha.
Belli bir nemeler bolmagy mümkin. Artistlary, kino aktýorlary, zatlar bolmagy mümkin.

gerek. Hakykda hakyky aýtmak gerek. Hälem bir iki ýerde görkezipdim şular ýaly öýsüz zatsyz ýaşap ýören adamlaram Kuala Lumpurda şeýle ekän birem dilegçiler kän ellerine plastik stakan plastik içilýän gaplar zatlar alyp ýa baklažka kesilgi Şolar ýaly. Öýsüz öý ahyr ýaşap gören öýsüzler bar. Ýene Ataýdana biri ýatyr. Garaz Kuala Lumpurda bularyň hem sany az däl. Birem Kuala Lumpuryň ýene bir tarapy aç-açan özem gezi şähere gezip ýörkäň gözüň bilen görnüp aç-açan nem etýän tarapy. Serediň ine şul binalar. şol binalaryň bolýan ýeri, aşaklar zatlary normal bir gowy diýip biljek ýerlemdir. Ýenene bu gapdallar hem şolar ýaly gowy has neme ýerler. Ýenene şular ýaly köne-köne jaýlar hem bar. Ana görýän bolsaň ine şu jaýlaryň aralaryndan zatdan köne-köne jaýlar. Görmek bolýar-da ýani köne garyp ýaşaýan halkam bar. Baý ýaşaýan, baýam ýaşaýar. Esasy alşyş-ýeriş merkezlerine zatlaryna, söwda merkezlerine zatda baýlar zatlar barýan bolup biler. Ýaňky ýaly daşarlarda welin gigiýena tarapdan arassa bolmadyk ýene şolar ýaly restoratlar, köçe restorantlary, köçe tagamlary, şolar ýaly ýene ýerlerem ýok däl. Garaz, halkyň garyby garyp, baýy baý. Onam şu ýerde gezip ýörkäň arkaýyn görmek bolýar. Ýene gijeki köçe tagamlarynyň satylýan köçeleriniň birine geldik. Bärde deňiz önümleri. Oktopus bar. Bir şişe 15 şringit diýýär. 3,5 dollar ol hem. 10 ringitden soklar bar.

Hytaýyň Guanzhou taraplaryna kantoniz hytaýlar bardy. Bärdeden gabat gelýän hytaýlarymyň köpüsi şol kantoniz hytaýlar. Naharlar zatlaram bir hiç bolan tamydy. Şu ýerde neme bar döner. Döner. Towukly döner 13 ringit. Sygyrly döner on bäş ringit. Düýn gelen günüm agşamlyk on sekiz ringide döner alypdym. Sygyrly. Bärde on bäş ringit, ýetmiş sent ýalak birazjyk gymmadrak eken we bärde arzanrak eken. Ýöne tagamyny halamadym. Indi bilemedi. Ýaňky ýaly nämeden ýa ýoldaky magazinlerden döner alyp iýerin öýdemok. Biziň ýaşaýan ýerimiziň golaýyndaky. Ýapyk bir restorana giripdik. O ýer gowudy. O ýerde ýer ýalak zatlary tapsa boljak. Ahyry Bukit Bintana-da geldik. Öz köçämize. Kuala Lumpurda esasan şeýle handmade zatlar, ýagny el bilen ýasalýan zatlar has meşhur eken. Surat ýa bilezikler bolýamy? Şoňa meýle statlar. Ya şöyle kına bilen surat çekip berýärler. Garaz el bilen ýasalýan, el el hünärleri has meşhur gowurlan. Şu ýerde ne bir Damaskus diýip bir mark e, restoran da bäri buýruk adamlar içine girmek üçin garaşýar oturmak üçin. Häli gelemizde kän adam ýokdy. Iki bolup oturdyk. Herimiz bir bir set nahar aldyk. Soň ýany bilen aýran aldyk, suw aldyk. Garaz bärine 74 ýarym ringit boldy. Bukit Bintanyň meşhur ýerlerinden biri Pawilon adyndaky alyş-beriş merkezi. Irden gel, günortan gel, agşam gel şular ýaly hemişe Öň adamly, içi adamly. Adamdan doly bolýar, dyklyşyk bolýar. Şu ýeri görseň Hytaýy ýatlatýar ýaly. Mersata diýip bir market bar, şo marketden nahar alýas. Şeýle. Daşardaky naharlardan kän iýesimiz gelmedi. Şeýle Malaýziýa Mersata diýip bir supermarket, içerisinde hemme zat bar diýen ýaly. Öz bir Ýaňky Pawilon atly alyş-beriş merkeziniň içerisinde minus ikide, minus ikide bolýar öýtýän. Ýöne birinji gat diýip ýazylýar. Level birmi? Şolar ýarak ýazylýar ýöne. Şu Kore, Koreýada boldy. Malaýziýaň gatlarynyň nomerlerine men äkän düşünmedim. Käbir ýerlerde C ýazýar, Ol minus bir bolýamy ýa birinji gatda bolýamy? M ýazýa. Gara birazjyk düşünsizräk. Diýjek bolýanym, iki sany nahar aldyk. Ýaňky alam iki sany nahar ýigrimi dört boldy. Alty dollar bolýa göni. Dört ringitden alty dollar bolýa. Hytaýça bilen iňlisçe bilseň Kuala-Lumpurda ýaşap boljak. Hytaýlaram gaty kän barda. Hälki diýýän ýene neme köçelerinden, kirliräk, adamlaryň kän bir girmeýänräk köçelerinden. Ine şular ýaly köçeler bar. içinde känbir marketde adam görmeýäň ýa başga zatlaram görmeýäň. Nähili aýdaýyn? Bulaşygrak musor köçeleň ugry. Onuň tek doly düzlükde zatydam bir gün girip çekip görkezmek düşünýän ýa bir gün çekip görkezip bilerin. Oň edil arka tarapyndaky köçelerinde şeýle gül ýaly otellary bar, gül ýaly jaýlary bar. Ene. Ýene onsoň biziň ýaşaýan köçämiz ine şu taýda biziň hostelimiz. Şäheriň merkez merkezine golaý iki köçe, üç köçe aňyrsynda. Ine şular ýaly ýagdaý bar. Ýöne bu arka tarapda ýene bir iki sany köçe bar. O köçelere baryp görseň bolaý. Gowja, gowja, ep-eslice.